Men Jahany birinji gezek görýän. Ol klipden öňem göremok, şondan soňam birinji gezek görüşýäsmi? Hawa. Menden sorajak dälmi bagtlymy men. Ýok. Hany seniň başga ýaryň badyna. Aýdymy haladymda prosto düşdüm. Hawa. Gowy Mekanjan siz bilenem birinji gezek görüşýäs, duşanyma, tanyşanyma örän şat. Muňada arzuw ýol sebäp bolýar. Ýaman köp zada sebäp bolýar şu arzuw ýol. Nähili şol aýdymy haladyňmy şu klibi? Aýdymy haladym. Gaty gowy bolupdyr. Men ondan soň ýene bir zat diýip jaň atdym saňa. Ýene-de men gerek boldummy saňa diýip. Hawa. Ony diýdim senem men aýdym diňläýin diýdiň-de ýitip gitdiň. Ýitip gidemok. Welin Aýdymy tapmadyň a? Aýdymy tapdym, ýöne bar a men näme karara geldimde şony özüňiz oýnasaňyz nähili görýäňiz indi. Siz aýdyň dostlar, indiki Jahanyň aýdymynda Jahan bilen bile oýnasam owadan gelişermi ýa-da başga aktrisa bilen? A, belläň. Garaşyň dostlar täzeliklere. Sag Sag boluň. boluň Jahan dogan, öňden bärem gowy görüp diňleýädim, ana-da sebäp boldy sataşmamyza. Sag bol. Arzuw ýoly. Men-ä kän gelýän dogrusy. Paçti Bir aý toý bolsa şoň bir ýigrimi bäş güni ýalak dagy şu arzuw ýolda geçýäs öýdýän. Gündiz Hudaý ýoly toý, agşam bukja gördi toýlar garaz. Janyňyz sag bolsun. Günde gelip aýdym aýdýanymdan ýa ýene bir zatdan öwemok. Dogrudanam menýusy, ofisiantlary, hyzmaty, güler ýüzlüligi. Özüm-ä göwnüm açylýar gelsem. Işiňizde üstünlik, arzuw ýoly. Janyňyz sag bolsun. Toýlar gutly bolsun. Gowy toýlaryň biri boldy dostlar. Toýda görşeliň. Arzuw ýoly bilen. Sag boluň. Surata? Daway. Muny bize klip düşürmeli wagt gaýdýa. Özem mal diýip ýör. Mekan. Çig, ha. Çig a ol minte. Bilýäne. Ha? Bir goşgy aýdyp beräý. Goşgumy? Düýn garaşdym, bu gün ýene garaşýan. Ertir ýene garaşaryn gelmeseň. Garaşaryn bir aý, bir ýyl, on ýyllap, hatda garaşaryn ýüz ýyllap ölmeseň. Gynjalar ýüregim, rahatlyk tapar. Intizar gözlerim diňe geleňsoň. Ýöne bir taý bilen eglenäýseňem, garaşaryn. Men görügli hatda ölemsoň. Başla dos, daway. Sen kädem goýmalydyryn men şol jüri aýt şu wagt erbet zat bolsa. Erbet däl. Fanta. Ýok. Üç gezek ýalňyşyp bilýän. Üçden sokaň. Yok. Eee yok bu ama Sprite. Yok yok yok. Sen neşinci yıl ay? 99. 99? 99 yıl müşül. Ya o çaga menki. Onna e, bir dövür bu reklamalaram bardı şun. Fanta o şulu. Ya Sprite ya Fanta şu. Şu wagt näme diýdiň? Sprite, Fanta diýdiň. Ikisem däl. Ýene bir zat diýip bilýän. Dine nokta sen. Davay.

Bulwar firma bara. Hmm. Şoň haýsy swedi diýdi? Liboy limonlysy däl-le. Näil swedini aýdyp bil. Göýe goý. Bulwar diýjek bolýaňmy, karoçi? Hawa. Bulwar şu. Bulwar, ha? Hawa, şol. Bildiň. Eý, Hudaý bar, bu tagam uldup bolmaýar. Oý, eje diýip içende. Bulwar. Sow, sow.

Içi gysyam. Ýok. Men biljekmen tak şeý diýip geçjek. Ýa bilse bili bilýändir-le şo dö üçüsini bildim şularyň ikisini bili bilýändir-le. Bil dost, bil. Hum. Näme diýjek bolýaň? Şuň o zady brat. Şu munuň tagamyny lýuboý ýerde bilýän adamlar. Lýuboý oglandan içerseň bilýär lýuboý oglan. Toçka bilýändir näme. Hawa. Bilýän. Ýöne bir gezekde aýdyberýär. Ýöne bir gezekde aýtsam näme şuňky şunam bildim hasapdyr bilmesemem bolýarmy?

Dostlar salam. Sizden ýekeje bir zat sorasym gelýär. Biziň täze açan daşardaky kafeşkamyz bar şu. Men gelýände şu taýynyň muzykasyn üýtgetýän. Men näme diňläsim gelýär daşarda otyrkam bir hit. Mesaý aýdymly A ýa i ne znaa, što ljubow možut by žestoki, ýa şol ýa-da Käte arzu halym ýazýaryn şeýle ýeý, diňe saňa düzenim. Şu Pälwanyň gitara owadan aýdymlaryny bar diňläsim gelýär. A bular men gitýän welin. Ýüzüňiz apbak, nämäňiz gap-gara, şo zatlary goýýalar. Nähili pikir edýäňiz? Şol ýaly otyrkaň, şol ýaly duf-duf-duf diňläsiňiz gelýärmi? Ýazyň dostlar, haýyş edýän, onsoň men hem şulary görkezjek, siziň pikirleriňizem. I ýene-de bir aýdasym gelýär, täze gepleşigimi gördüňizmaý? Ýutubda çykan görmedik bolsaňyz haýyş edýän görmegiňizi azajyk gijä galdy sebäbi Myrat Öwezow bilen ylalaşyga gelip bilmedik biz köp ýerini montaždan soň bozdurjak boldy agyrrak soraglar berendirinä men ýöne halamok şony kän goşulsalar ahyryn pozdurmadym men bolşy bolşy ýaly goýduk gowy boldumyka diýen bolanyňyza garaşýan ýutubda-da haýyş edýän hemmäňizden agza boluň kommentariýalar ýazyň janyňyz sag bolsun ýazyň pikirleriňizi Ertir nesip bolsa öňki kinolar bilen dowam ederis. Geljek men nesip bolsa gowy täzelikler bilen. Işleriňiz ugruna bolsun dostlar.